Insellmilkom nilqawkom għal podcast ieħor tas-satar l-aħħar podcast għal dan l saġun bażikament. Eh, u llum se nkunu qed nitkellmu dwar l-edukazzjoni ma jistax jonqos u xekli mill-Fondazzjoni Zatar nitkellmu dwar l-edukazzjoni. Qed taraw daqsxejn ta' bidla llum, iva kellna substitution kif jgħidu, kellna student li llum ma setax jattendi u minn flok u din id-darba se naraw lil Brian Kirkop mill-bidu, u veru. Minn flok student. U le, aħna dejjem studenti nibqgħu ta'. Dejjem studenti nibqgħu dejjem nibqgħu nitalmu. Eżattament. Allura għan nitkellmu nitkellmu diskutu daqsxejn kollha kemm aħna flimkien minn flok jatina l-feedback fl-aħħar ftit minuti bħalma nagħmlu s-soltu. Għanna daw l-erba, tlet studenti, sorry, dejjem ngħid li erba. Illum tlet studenti. U dejtek bħala student, Brian, mhux xorta. Eh, għanna daw tlet studenti ġej mill-iskola primarja ta' raħal ġdid. Jien jisimni Zajl Magro. Jien jisimni Aisha Hannaċi. Jien jisimni Luke McCallum. Ġej mill-iskola tal-primarja Terħa l-ġdid, jiena nipprattika l-basketball u nħobb il-karat u nistudja l-percussion. U jien nipprattika l-futbol. Jien ġejt hawnhekk biex nitkellem dwar l-edukazzjoni. Jiena ġejt hawnhekk biex niddiskuti l-benefiċċji tal-edukazzjoni. Jien ġejt hawn biex nitkellem dwar l-importanza tat-tagħlim. Intom tħobbuha l-iskola? Iva, jien nħobbha ħafna. Iva, kollha tħobbuha. Anka jiena togħġobni. Togħġbok, jaqbilkom tgħidu hekk għax għandhom teacher hawnhekk taħares lejhom sewwa tgħidu morro. Le, mhux veru, mhux veru. Naħseb veru, intom tħobbu titgħallmu, tħobbu tikkompetu. Għallin forsi kien isegwi sa ta' FM Daw kienu ħadu sem u koll u xek kontu ħattu sem fil-program fed u kontu mortu pjuttost tajjeb u x fil-kompetizzjoni. Konna morna fil semifinals Wasaltu fil semifinals ekku, ekku. Unbat lift ovvjament, eh, l-ma Xorta ħadna pieċi. Point wieħed imma. Point wieħed veru kienu viċin, iftakar kienu viċin, kontu bravi ħafna vera kontu tajjeb. Allura issa nitkellmu daqsxejn Dwar l-esperjenza tagħkom, forsi fl-iskejjel, xi suġġetti li tħobbu ma tħobbux, li għandhom jiġu malma, l-opinjonijiet tagħkom da xejn dwar l-edukazzjoni ewwel net. Għaliex hija importanti l-edukazzjoni? L-edukazzjoni hija importanti għax mingħajra la tikber biex issib xogħol Tkun vera diffiċli. Mm, ok. U tkun attent biex titgħallem ukoll. Orra, u għalfejn għandna titgħallmu aħna Biex imbagħad meta nikbru jkollna xogħol tajjeb. Ok. L-edukazzjoni jiena naraha importanti l-ewwel ħaġa biex ikollok edukat u tkun Biex tkun edukat, biex tkun kapaċi. Eżatt, biex tkun kapaċi biex tagħmel l-affarijiet. Per eżempju, biex issib xogħol ma tkunx daqshekk diffiċli mhm. u biex per eżempju ħanejdu li inti trid tidħol ġo skola tajba università lek ma tkollokx l-edukazzjoni ma tkunx tista'. Proset, eżatt biex tavvanza anka fl-istudji tiegħek stess. Però intom semmejtu ħafna drabi ix-xogħol. Aħna nitalmu biss għax-xogħol biex insibu xogħol tajjeb. Le, Nitgħallmu lkoll biex kif nieħu ħsieb nieħdu ħsieb il-flus, inġibu l-liċenzja tal-karozza u kif ikonna familja. All right, mela inti qed tgħid nitgħallmu biex ikonna ħiliet, skills, ġodda bħal pereżempju titgħallem issuq karozza biex imbagħad tkun tista' tivvjaġġa minn post għal ieħor. Proset, semmejt inti biex titgħallem kif tieħu ħsieb familja, ġifieri mhux inti biex issib xogħol biss, imma nitgħallmu kif għandna nieħdu ħsieb il-familja forsi tagħna nfusna biex ngħixu ħajja aħjar. U anke meta F'kullimkien hemm tip ta' suġġett, il-matematika ssibu kullimkien, pereżempju mhm. biex tista' tmur tixxi għandek bżonn tuża l-matematika biex anka biex tsajjar għandek bżonn tuħu l-measurements. Proset. Irridu nitalmu li suġġetti li nitalmu mhux biss biex nagħmlu l-eżami, mhux biss biex ngħidu eh, għamilni jew mhux taqegħdin l-iskola, anke jekk suġġett minn għalina ma nużawx. Fil-verità tiskanta, speċjalment li għaddi żmien, kemm tibda tużah dak is-suġġett, u x'veru kif qed tajt inti diġà anke sempliċement riċetta. Mhm. Anka l-Ingliż ikollok bżonnu, per eżempju l-lingwiet, mhm. per eżempju l-Malti u l-Ingliż. Dak ikollok bżonnu biex tista' tikkomunika lek ma tkunx li tmur l-iskola biex titgħallimhom dawk l-affarijiet ma tkunx tista' tikkomunika ma' nies oħrajn. U żgur, u żgur, ġieli anke ċerti lingwi, aħna jgħidulna salmuż impju t-tielet lingwa. Ma ta' timbat, ma nafx qatt forsi sifirtu mortu f'post fej forsi kontu kapaċi li titkellmu bil-lingwa tagħhom, more or less. Meta sifirt l-Italja jiena, Lingwa nifhimha ma naqra tqil biex nitkellem. Eh, imma l-minn diġà qed tgħinek li inti da. U tieħdu gost meta pereżempju tkun qed titkellmu ma' xi ħadd enwan tara tħabkom whatever u tkunu tafu dwar dak is-suġġett, tkunu kapaċi titkellmu dwar. Iva. Hmm? Tu pjaċir għax pereżempju jekk isaqsik mistoqsija tifhem u tista' tirrispond dilu u hekk ma imma jekk ma tkunx tafu U mbagħad ikollu bżonn jgħidha ġo xi lingwa oħra. All right, all right, eżatt. Ġifieri dik sabiħ li inti tkun titkellem ma' ħadd ieħor u tkun kapaċi titkellem dwar dawn l-affarijiet. Mhux veru. Brian. Interessanti li waqt u meta tmur tixtri, ovvjament, apparti il-matematika titgħallem ukoll il-lingwi, mhm. tittara tikketti xi jkollu u ma jkollux, titgħallem ukoll hopefully qed tuża l-istudju soċjali, ovvjament irrid insemmih naqra. Bil-fors. Bħala imġiba ma tqabbisx il-kju u dawn l-affarijiet, kif ukoll anke ċertu affarijiet ta' storja tal-kultura tagħna. Pereżempju, jekk għandek aptit fi golla u mmorru nixtruha hemm żmien partikolari li tista' tixtriha, ma tistax tixtriha Dejjem naħseb hux. Ija. L-iktar li tkun tista' tixxija tkun l-Easter. Għalija. Żmien l-għid. U dik titgħallimha waqt suġġetti oħrajn. Eżatt. Mm. Per eżempju, fil-palissa aħna fil-klassi fil-studju soċjali, qed nitalmu fuq il-history fejn il-Maltin u t-torok l-istorja tagħhom kif ġa, mm. kif sar. Mhm. Per eżempju, meta bdejna nitalmu fuq il-torok u l-Maltin, Ah, jien ma kontx nafa qabel dik li ġew misqalija biex jgħinuhom. Ok, ok. Ġaġa interessanti, u li titgħallem kopri minn fej. Umbat, xaħġ ħana tikum xie fun fact fuq. Fun fact. Li meta Huma t-Torok tilfu. Imma huma kellhom ħafna iktar suldati mill-Maltin. Mhm. Per kull soldat kellu ħames Torok. Għal kull soldat Malti kien hemm ħamsa soldati Torok. Eh, isa baqgħet imprinted hekk moħħkom din, eh? mhm. Impressjonati bihom. Mhm. Um, u kol tilfu għax Il-bjar ivvalenawhom ġo bil-ħaxix mediċinali u bil-lejl kienu jattakkawhom allura jew u ġiet lajnuna u allura kellhom bżonn jitilqu lura għax kien għax huma kienu qegħdin jiġġieldu fis-sajf. U x'ismu kienet dalwaqt Is-sajf dal-waqt spiċċa, mm. allura jiġi l-mewġ u kien inkisrilhom id-dajjes kollha. Allura kieku ma u xu kellhom bżonn jitilqu fix-xitwa kienu jinkisru d-dajjes. Jinkisru d-dajjes xorta waħda, so għabdu u irtiraw Minħabba fek, interessanti, vera interessanti. Isa ġbitkom l-istoria. Mhm. U dik l-istoria ġiet l-assedju l-kbir, kiku ma ġara xek ma konniex l-assedju l-kbir. Ekku, ekku. Għaw minn per eżempju l-history ġili jara ħna rażejet jgħid u l-history s mhux hawnhekk illum qed ngħix u riportani. Mux bil-fors, u anka, specialment anka kemmu sabiħ, titkellem ma xaħat, forsi intom għatkom ħat esperienzaw, pero ġili tqajt ma xaħat barrani, u eh, kunu jishtiqu jkunu jafu, Fuq Malta, sma intom per eżempju kif da, jew fl-imma żmien, qed tifhem. U vera tkun sabiħa li inti tkun taf u tkun kapaċi tgħidlu, mhux tgħidlu oh, ma nafx inta buq, ma nafx kien qabel. Gwerra jien naf meta il-gwerra buq. Meta ġew il-kuġini tiegħi mill-Italja, eh. rridu jikunu jafu iktar histeri ta' Malta u kif ġara u kif għandna daw il-festi u hekk. Eżatt. Eżatt. U kont vera vera ferħana u kont U li kont kapaċi ngħidilhom l-istorji. Eżatt, eżatt. Mbagħad is-sabiħ tagħha wkoll hu li tqabbel l-istejjer pereżempju l-festi ta' Malta mal-festi ta' Sqallija u tara ħafna affarijiet simili li jidħlu f'xulxin u tinduna kemm l-influwenza tal-antik Qed naraw il-frott tagħha llum ukoll. Ekku, ekku. Minn fejn però taħsbu li nistgħu nitgħallmu iktar barra mill-iskola? Għax pereżempju jiena m'għadniex imur l-iskola m'għadni nitgħallem ħafna. Tista' titgħallem meta mid-dar, tmur xi sports, xi meta tikber minn xi courses, tista' anka tkun miexi u titgħallem. Ħaġa. Per eżempju, semmejt mid-dar jew tkun miexi, minn xiex titgħallem u x'titgħallem. Per eżempju, meta tkun miexi jista' jkun titgħallem li msħab jkun li għamlu xi tawlek, tkun. Tosserva, meta tosserva titgħallem ħafna. Mhm. Proset, xkont ħatejt luqaw zaħilon? U kol nisam nitalmu mill-esperienzi tal-ħajja. Interessanti ħafna. Xi għallmuk l-esperjenzi tal-ħajja hekk jew x'kienet kellek xi ħaġa li vera. Mhm. Hmm. Per eżempju meta inti tkun xi ħadd per eżempju jkun waqa zela u inti tgħinu biex iqum per eżempju. Okay, all right, all right, yes, yes, yes, proset. Mhm. Tista' titgħallem ukoll meta ssifer. Mm, iva, meta nsifru nitgħallmu ħafna dwar kulturi differenti. Titgħallem fuq xi jagħmlu li jeżistu. Per eżempju, dis-sena mort l-Islanda. Oh. U tal-limt li jemnu, hemm jisom ġebel, jisom trolli. Troll. U qabel ma kien hawn kien hemm in-nies, kien hemm dawn it-troll. It-trolls. Mm. Oh, ok, like Iceland, oh. Iceland. Oh, xieġmin, kemm nħobb, jirrob nisht immur. Kemm sabiħ tal dwar kulturi differenti, anka l-lingwa tibda tisma mm. naqra, mux ħat tallima billi tmur emmek kompletament, imma tibda tisma tiġi familjari maħħa. Jien anka meta ġiet il-familja tiegħi minn l-Italja, għalmuni iktar l-Italjan, U huma talmu wkoll għax waqt li bdew iduru ħadthom darba l-imdina. Ejja. Da daqs kemm kellna history u hekk. Żgur. Da bdew jisom ġabu ktib żgħir u bdew jiktbu xi fuq l-affarijiet. Ara żgħir. Għax qalu li rrid inkun naf kemm nista' biex imbagħad meta mmur l-Italja ngħidilhom xi tallimt. Proset, ekku. Dak is-sabiħ, meta tiġi lura anke meta ssifer u titkellem ma' sħabek, daw vera interessanti eżempju li tgħid inti li tgħid ukoll dwar dawk. U titgħallimhom kollha mill-esperjenzi. Eżatt. Mhux bil-fors mill-kodba tal-iskola. Eżatt. Hemm differenza bejn titgħallem mill-kodba u titgħallem mill-esperjenza. U meta titgħallem mill-esperjenza nemmen li tiftakara iktar tiftakar inħoss li jina l-menu tiftakar iktar, meta t-esperienza xi ħaġa aktar mill-li ġest tismaħħa jew qrajta fuq ktib, titallima iktar u tibqa iktar f'moħħok. Intom taqblu però ma' suġġetti kollha li jiġu malma fl-iskola. Iva. Mhm, Maħħom kollha taqblu, m'hemm xi wieħed li tgħidu eżempju ta' kistrina naraħ naqra naqa' żejjed. Tista' tkun onesti, ħadd ma ħajrabja magħkom, dawwari. Le. M'hemm xi suġġett li taraħ żejjed. Le, jien ma naħsibx li hemm suġġett li għandu bżonn jonqos, imma naħseb hemm xi suġġett li għandu bżonn iżid. All right, bħal? Bħal pereżempju il-mużika mhux inkantaw biss, indoqqu l-instrumenti wkoll. Eh, għax luk, Idoq il-percussions, ux veru. Eh? Għal tixtieq li titgħallem forsi d doqqu ftit strumenti, iva, proset għaliex. Għax l-instrumenti jekk tibda titgħallmu sabiex jista' jkun li jkollok talent u tieħu pjaċir id-doqqu. Ekku, ekku, flok li għaxa aħna ħafna drabi morru wara l-iskola biex nitalmu daw l-affarijiet, pero sabiħ kiku forsa jkonna naqra introduzzjoni iktar minna ħata l-iskola X'iktar? Għajxa taqbel ma' suġġetti kollha? Jien naqbel ma' suġġetti kollha, imma hemm suġġett wieħed li ma tant nieħu gost immur. Alright, li hu il-PSD ma tant. Veru. Imma jiena kieku inżid suġġett ieħor ikun jażlu tip ta' ikun hemm jisu tip ta' sport. Mhm. Għax issa Pawla Primary deġa għandna pi kuljum. Piji kuljum tagħmlu tajjeb. Meta noħorġu barra kieku jiena kieku nixtieq li kollok jisek tażel xi sport mal-ewwel tas-sena hmm. u minn flok toħroġ barra tmur titgħallem dak l-isport waqt l-iskola. Per eżempju, diġa għandna l-futbol. Imma kieku jżidu kif eh, iħobblu kil-karat u hmm. forsi naqra basketball. Ġvir flok per eżempju tamel pi kull-jum, tamel darbtej pi ġenerali. Umbat it-tlet darbit l-oħra per eżempju l-sport li tkun għazilt. Interessanti, veru interessanti. Kif jamlu fil-lingwa fil-sekondarja, jkollok tazel lingwa titalmu matul is-sena. Isu klabs. Ej, kienu klabs. Eh. Mhm. Issa fis-sekondarja probabbli ħajkolkom ukoll ħajkun hemm iktar. Per eżempju la sal anka l-primarja jkollhom. All right, ok, għax ta' għandek xi ħbieb hemm. Ħija. Ah, ok, ok, all right, tajjeb. Inti Brian kieku kollok żitt suġġett. Kull suġġett huwa importanti. Aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll li l-edukazzjoni, ħa ngħidu hekk, daħlet milix ħafna żmien. Kien mhm. hemm żmien intom bħala età kemm għandkom? 10 snin. 10 snin. Kien hemm żmien li kienet bil-fors sa xi 10-11 sena fl-antik. Għanna teacher jisima Miss Sandy u għalet l-inna li Qabel fi żmien għax kienet fi żmien omma kienu jagħmlu sal-year 6 skola mbagħad jitilqu jaħdmu mal-ewwel. Mhm. Eżatt. U tara, allura għandna bżonn aktar suġġetti biex aħna nitalmu id-dinja li qed tinbidel illum. Mhm. Meta kont żerjien kompjuter. Ma kellhomx. Eżatt. Kien differenti ħanejdu hekk. Għazi ma kellix ma kien differenti. Jien naħseb ma kellhom xwet jiddejja jtam. Dak iż-żmien kien jaħdem baffarijiet li l-lum huma laqqas immaġinaw biex tilab loba avvanzati kwarta ta' kemm tillodja. Żgur, żgur. Biex taqbad mal-internet aħna pereżempju, jew taqbad mal-internet jew tkun fuq telefon. titgħażel. Jekk tkun fuq telefon ma tistax taqbad mal-internet, tkun fuq l-internet ma tistax taqbad mal-telefon. U anke f'dak iż-żmien xi ħadd wieħed seta' juża l-internet u mbagħad l-oħrajn ma setawx. Mbagħad l-internet kien vera vera għoli. Eh, żgur, żgur. U issa naqsulu l-prezz, imma anke ħajibdew iżidulu. U per fħanet xi ħaġa fuq il-ħajja ma nasib li hemm ħafna tfal li jaħsbu fuq imma l-inflation jiġifieri jżidu l-prezz tal-affarijiet. Eh. Imma l-prodott jiġi jiżar u jitnaqqas. Proset, il-laħwa xarka, da podcast ieħor, għad-darba li jmiss, eh, għal staġun li ġej, l-inflation, għanġibu la jisha tamlinna speech fuq l-inflation. Lazio, Brian. Li toġobni li dil-kelma inflation minn fejn tal-limta. Hmm. Tal-limta mhux mill-YouTube ġew hekk, tal-limta fil- isa fil-ħajja meta bdejt nara. Umbat meta bdejt nara li l-prodotti bdew jien jiġu iżar umbat jitlaw iktar ngħidu mada saqsejt tal-mada u x'inhuma qalet li dak jgħidu l-inflation u issa bdiet toħod li ġo moħħi Mela li konċi 8 snin. Xogħol il-mami mela. Tinduna li allura l-istudenti u aħna ma nitalmux biex biss mill-iskola. Nitalmu madwar il-ħajja. Eh, Jekk nħadmu rasna qed nistgħu nitalmu l-ħin kollu. Iva. Iva. Mill-YouTube, u minn postijiet oħrajn nażlu dak li qed itina xi tagħlim, ħalli mbagħad nistgħu nużawh xejn nitkellmu ma' sħab. Eżatt, eżatt. Minn kollox anke sempliċement mur tixtri pereżempju jiena fost l-iktar affarijiet li tallimt huwa meta kod nosserva pereżempju inti żemmejt il-mami, kod nosserva eżempju il-mami sajjar. Idu kif tallimt is-sajjar, nosserva l-mami. Kif tallimt kif għandek tnaddaf, nosserva l-mami. Immur nixtri magħha pereżempju, so nibda nitgħallem l-affarijiet kemm jiswew, kif għandek tagħmel id-differenza kif qed inti. Jiena nosserva kollox, per eżempju, għat tamel il-sajjar. U issa jiena tal-lim tinsajjar, għandi ħafna ikel tradizjonali minn fejn jiena, għax jiena nofs Maltija u nofs Tunezina. U ħafna li kell li jom mitsajja nasservaħ, per eżempju, għanna tip ta' dix. Jisimma ġilbena tkun jisa stuffa. Xejdula? Ġilbena. Ġilbena, ok. Mm, Jipronaw se li really good, proset. Eh? Tara, xabbaħta ma ġulbina. Nimmaġina mux l-istess, ġulbina ma nimmaġinax Nikola. Mm. Tkun stuffat u jkollha l-piżelli, l-patata u tista' tagħmilha jew bit-tiġiġ jew bil-laħam. Jiena mm. preferija bit-tiġiġ għax tiġiġ. Kwieta għax nitlaq il-barra ħallikom titkellmu waħedkom u mur nikol.

Il-koxxa, 1 euro 10 cents. Importanti, eh? U kull koxxa ma tamiex differenza kemm kbira. Jimmeġi jew kollu xi nibda naħseb u naħfdu l-prezz. Ħalli mbagħad meta mmur biex insajjar jiena deġa nkun naf nagħmel il-mezz biex nara kemm għandi bżonn ġib il-flus. Mm. U għal xiex u x'sen ixtri u hekk. Why? Wajz, wajz, wajz, eh? Isma x'taħsbu dwar il-ħinijiet tal-iskola? Jien naħseb li l-ħinijiet tajbin, mhm. joġbuni. Ma tiġ iktar hekk ħin l-iskola. Naħseb sittijat l-iskola mm. biżejjed. Mhumiex wis imma. Mm. Mhux ħafna. Timmaġina tagħmel inqas. Tixtieq kieku jkollkom inqas ħin l-iskola? Le. Le? Ma tixtiequx tkollkom inqas ħin inti għajx? Jiena kieku peress li jintransport u issa sarna ndumu ndumu ħafna. Hmm. Għax issa tnamlu xi satej jew satej jew sija u nofs nistennew. Dak naqaħin zejjed. U kien kieku nipreferi kieku naqsu għab nofsija. Naraħ aħjar għax ta' transport jista' jmorru naqar iktar kmieni. U mm. min ikollu l-pere iktar activities bħali, għax jina issa qed nuħu kedda kbira biex inlesti fil-ħin. Għax il-nisa jdu naqar iktar ikolli nħasel u nlesti. Allura nifreferi iktar kieku naqsu b'nofsija. Ħalli min ikollu iva. extra activities. Jista' jmur fil-ħin, mhux ikun naqra tard. Iva, iva, ma dik iktar problema ta' trasport milli tal-iskola naħseb hux. Jiena naħseb li hu tajjeb il-ħin. Naħseb li tajjeb. Għax jekk idum ħafna mbagħad mhux ħajkonna nagħmlu xogħol ħin biex nagħmlu xogħol tad-dar imbagħad. Eżatt, eżatt. Jekk konna ħafna affarijiet matul il-ġurnata. Ok, ok, ok. U jekk itukom aktar ħin u ma jitukomx homework imbagħad. Eh, Ġvi tamlu eżempju sija zejda, nof sija zejda, ma ma tamlux homework, ikun dejjem classwork biss. Umbat xorta rrit nistudja jen. Eh, Rrit għamlu jen ekstra jen. Imma fuq l-opinjoni tijaj naħseb naħseb toġobni iktar l-idea li jikonna sija iktar. Eħe. Għax ġieli d-dar ma nleħħaqx. All right. Ġifieri inti tgħid tagħmel si iktar hemmhekk biex tagħmel il-homework jew ix-xogħol li jagħtukom hemmhekk. U xek, mhm. u forsi jkollok, fimni, mhix dejja ħażina jkollok forsi pereżempju l-għalliema li tgħinja, għax forsi ġenituri mhux dejjem kun jistgħu. Jew nies oħra ħabu xorsi mhux l-għalliema li tkun li jkunu ta' dik l-iskola, ma jiġu nies oħra qisu privat li dejjem ikun inkluż. Ikun tutor dak ikun apposta jħallsu il-ġenituri eh. u jgħinukom. Imma il-ħinijiet tal-iskola hemm pajjiżi anka Malta f'dak iż-żmien kienu jdumu sal-erba. Mhm. Imma mbagħad kienu jmorru d-dar ikollhom nofsija jieklu u jlestu naqra iktar affarijiet mbagħad immorru. Pereżempju fl-Italja il-kuġin tiegħi żgħir tal-primarja jagħmlu għal iktar, idumu sal-erba, ma jdumux sa satej jew hekk. Umbagħad sa sekondarja nur qalet li li iddum mm. iddum inqas iddum sa satej u nofs jew sa tlieta l-iktar. Imma skont li ma pajjiż għax hemm ħafna pajjiżi li għandhom ħinijiet differenti. Orra, per eżempju qed tissemmu din niftakar li fil-year 6 kienet l-aħħar sena tiegħi qabel għamilna junior ICU, dak iż-żmien konna nagħmlu junior ICU. Every Monday kienu jżommuna sija ekstra u t-teacher tagħna stess kien jagħtina qisu privat. Jisu xaħġa ekstra peress li konna wasalna għall-aħħar eżamijiet. Għasab kienet kwajt, eh, kienet inizjattiva pjuttost tajba. Immaġinaw, kojek mqar tamlu darba fil-ġimgħa sija ekstra, tamlu qisu privatek. Mbagħad ikollna aktar ċans nippreparaw ruħna għall-eżami. Mhm, mhm. Għax forsi mhux kulħadd jista' anka anka finanzjarjament il-privat mhux b'xejna biex timur sija privat fil-ġimgħa trid iżid kemm 20 euro għax kemm jiswew. Jiena eh. Oh, l-ħabiba tiegħi għandha bżonn li privat għax bati biex titkellem bl-Ingliż mhm. u tbati ħafna ħafna iktar biex titkellem bil-Malti. Issa ommi de omma deġa offrietli biex nejna tħallas li jemetti l-għalli. Lek li tnejna nejna jiena, minar ma tħallas minar ma xejn, man bat indunajna li waqt li qed ngħidna naqra f'dawk l-affarijiet dejna nitkellmu naqra iktar milli nagħmlu x-xogħol. Eh. Allura kellna bżonn kella bżon tixxi tut, sorry, tħallas tuter, mux tixxi tuter, ma dak xie għodġi. Xaħġa miskina offriet ta' imman bat il-paroli fuq affarijiet li mandum xieqsmu l-skola ħana qra over. Tiġri normali, tiġri anka ħna bejnietna tiġri di. Ma kienet qed tagħmel ħilita biex tgħallem ukoll. Provat. Provat għal meħnu. Issa, mbagħad kienet mara, għaw mara, qed fitxi tuter. Issa di tifla żgħira Filippina ma ma tifhimx bl-Ingliż u ma tifhimx bil-Malti u jien qed nixxiet niġi mid-dar nara tgħidli hello, hello. Can I talk to you for a minute imur nkellima? Nispiċċa tgħidli if you can can you tutor my daughter twice a week?

U allura xtaqt inkun designer u naf il-basketball. Issa, Diġa pjanajt għajsa l-ħajja tiegħek. Lesta, intom x'tixtiequ ssir għad il-Sandi Kurzita? Jien nixtieq insir xjentist għax inħobb ħafna nesperimenta. U wkoll inħobb ħafna sens għax mixsieri jgħallem il-biology sixth form. Għarrajt influenzat naqra minn familja xek. Ċentist, interessanti. Meta nikber nixtieq insir veterinarju li opera.

Nħu gost nitalmu l-Inglisu tajba fih u koll. U ħafna mitfall jgħidu hekk naqra l-piji, għax nħu gost namlu naqra iktar eżerċizzju, għax għamġu ħafna countries, mhm. sorry, pajjiżi li li batiju b'naqra obesity. U Malta hija waħda minnhom. Iva. Allura tajjeb li għamilna aħna fil-Pawla primary li għamilna pije kuljum biex it-tfal jistaw jagħmlu naqra iktar eżerċizzju. Proset, proset, vera idea tajba. Jisma, x'jagħmel, għax intom semmejtu s-suġġett favorit tagħkom, x'jagħmel lezzjoni interessanti, hekk x'jagħmel l-allim, ġifieri li għalikom tgħidu wara dak l-allim vera joġobni għax hekk u hekk. U l-lezzjoni, x'isir f'ċerti lezzjonijiet li vera joġobkom? Għax jiddedika biex jgħinna mhm. U wkoll daw jikkoreġejna fejn għamlu ħażin. Orrajt, ġifri meta taraw għallim dedikat li jikkoreġi fejn, ġifri jagħti kaskom ħanejdu iva. għajek straight and plain. Jien joġobni għallim meta joqgħod jiċċajta magħna u hekk xi ħadd joqgħod pastas jikorreġih u xis ma jitinix ħafna xogħol f'daqqa, il-lessons jaqassamhom. All right, tajjeb, inti bilanċ toġbok il-bilanċ ta' papers mm. għallim li jiċċajta ma meta kollu bdun jikorreġi, jikorreġi, u mhux ħafna xogħol, tista' nkellmu tkellmu għadwara, kif joġbok inti Jiena qiegħda ferħana bl-isser li għandi bħalissa. Level ħaġa u ċajtir

Għax ikollok bżonn ħafna biex tkun għallim u tkuħu gost ma' tfal. Joġbuk it-tfal. Għax ma tiddeja xogħol għax lekka tkun għallim għandek bżonn tkun toqgħod ħafna ma' tfal. Proset, proset, veru, veru. U l-lezzjonijiet jiena li joġbuni l-iktar. Tkun il-group project. Iva. Proġett normali. Online lessons u iva. PowerPoints. All right. Dan vera vera joġbuni. Aħwa, ok. Beza jkollkom project jew group work. Mhm, Nejli vera. Sabiħ semmewx dwar l-allima. Allim meta tjallem ħafna drabi qed jallem mill-qalb. Issa, meta jallem mill-qalb tinduna kemm hu dedikat, tinduna kemm hu qed jagħmel imur over and above xogħlu biex jgħin lill-istudenti. U jħossuha din. U t-tfal iħossuha. U fl-iskejjel tagħna tara ħafna ħafna għalliema li qed jagħmlu mingħajr ħafna daqq ta' trombi ħafna xogħol biex jgħinu lit-tfal u t-tfal maż-żmien jirrealizzaw kemm hawn teachers li qed jippruvaw jgħinuhom biex jimxu 'l quddiem. Iva. Hopefully jindunaw ukoll kemm għandna bżonn teachers u la jikbru forsi jkunu jixtiequ jsiru għalliema huma wkoll. Eżattament, għax s'issa minn dil-mejda ma ħadniex għalliema. Eh? Dik il-problema. Ma ħadniex għalliema minn dil-mejda, ma kkonvinċejnihomx. Imma kull ħadd għal triqtu kif jgħidu, mhux veru. Eżattament. Eh, x'għaġbu iktar fil-lezzjonijiet hekk meta x'tagħmel lezzjoni interessanti għalikom. Eh, li dejjem nitalmu ħaġa ġdida U pereżempju fix-xjenza jkollna esperimenti u projects okay. u jagħmlilna quizzes. Oh, rej quizzes, kemm inħobbhom il-quizzes jiena. Somma, klir li tafu għax konna nippreżentaw il-programm tal-quizzes. Ġifieri intom jiġbu affarijiet li huma hands-on ngħidulhom, ġifieri qed tagħmlu xi ħaġa bħal esperimenti, bħal group work, inti semmejt field work l-ewwel. Mhux veru wkoll. X'jiġbok x'jiġbok iktar hekk kif tkun lezzjoni sabiħa għalik. L-istess pal għalluk fil-verità. Affarietek, esperimenti, affarijiet li tagħmlu xaġa bidejkom. Tiftakru xi waħda partikolari jekk forsi li vera għandkom xi waħda f'moħħkom jagħmlilkom xi teacher jew xi teacher lesson li vera tibqgħu tiftakru hekk għandek. Is-sena l-oħra waħda li ħanef ħaneftakar Is-sejd tagħna sajjarna l-għaġin pesto u kellna l-ħabaq u għamilnieh mill-bidu. Pesto intom. Mill-bidu net. Wow. All right, all right. Jiena l-iktar lesson li toġobni li kont għamilt fil-year 5 illi Meta mhux lesson imma kif tagħmilha lesson jiena l-iktar li toġobni. Mhm. Meta aħna bdejna nagħmlu xjenza. Jiena nagħmel il-projects ukoll il-dar, nagħmel jisom l-esperimenti, per eżempju, għaw esperiment vera vera komuni jkun il-baking powder u l-vinegar jagħmlu jisom explosion żgħir. Iva. Imma l-iktar lesson li joġobni fil-year 6 li għam, sorry, fil-year 5 li għam l-nasser Ertin, kienet ta' tisjir imma ħatna vera vera gost meta ġejna hawnhekk il-sena l-oħra. Eh, meta mort ġejtu għal-quiz. Sin żgħira fuq il-grammatika u hekk. Eżatt, għal-quiz, dak affarijiet li tibqgħu tiftakru. Ukoll lesin oħra li oġbitni s-sena l-oħra kienet outing. Meta ħaduna nomu l-kottonera. Ooh, nice! Ah, vera, ġiġmi. Li kienu toġbitni, kont fil-year 5 ma' serjer tin. Hmm. U konna minna l-kap telefon. Eee, li tamlu ma' minnek illa. Niftakara. Niftakara. Konna mlontu, konna zaħar.

Ma joħroġ xej sound. Imma meta tkun istreċċjata, ħa joħroġ ħafna sound. Joħroġ iktar. Eżatt, ħafna ħjar. Kont rajt film zaħir jena mm. u għamlu l-istess ħagġa li għallu l-uku zaħilin. Li vera. telefon. Eżat. Kienet tadda. U kol, ġili namlu per eżempju xie Ek games. Mhm. U s-ser tagħna jħobb per eżempju illum m'għandniex homework. Itina naqraw ktib u l-għada joqgħod jistaqsina mistoqsijiet fuqu. Alright, alright, alright, tu gost dik taġbok. Mhm. Tajjeb, tajjeb, tajjeb għandna s-sera hawnhekk ġifieri qed josserva kull ħaġa li tgħid. Iżma ħantikom naqra xenarji, jekk għax dejjem nħobb inpoġġikom naqaf pożizzjoni ehm, hekk partikolari, immaġinakom il-ħaqtu Ministru tal-Edukazzjoni u tistgħu tagħmlu bidla waħda sewwa fis-sistema edukattiva. Xi tkun, pereżempju tneħħu l-eżamijiet, iżiduhom, tibdluhom, iżidu suġġetti, naqsu ħin, anything, anything. Li jkollna aktar lezzjonijiet li jkun fiha t-teknoloġija. All right, azzjonijiet li jinvolvu iktar teknoloġija. Per eżempju, titgħallem kif tuża kompjuter. Iktar, ok, mm. all right. Jien per eżempju, jew na, jew nagħmel xi eżami ieħor. Iżżid eżami ieħor? ta' studju soċjali. Jew inkella fl-iskejjel Jagħmlu xi pixxina. Ah. Għax inħobb imur nomu wkoll hekk jitalmu kif jomu tkun naqra ħjar. Għalli meta jmorru. Mm, meta jmorru jomu fil-ġebel, ma jkollhomx bżonn nudil, jisnaw jomu frili. Ma nżawx il-nudil. Tix tagħmel ministru. Jiena kieku kont il-Ministru tal-Edukazzjoni, na niġbor naqra iktar idejat mit-tfal għax lekk ħan għamel deċiżjoni jiena u ma joġbux it-tfal tkun għal xejn għamiltu d-deċiżjoni. Prosit. L-aħjar li kieku tagħmel tiġbor naqra idejat mit-tfal.

Jien nixtieq tatami. Eh? Tal-karat fejn nitrenjaw fuqu. Ok. Mm. Jitrenjaw fuqu, meli anka l-ġiġitsu x'żajlen fuq mhm. tatami. Mhm. Wow, wow. U kol kieku kont inkabbar il-klassi ħalli jkun hemm aktar spazju u fis-sajf nżidu lejsi. Naqbel, naqbel. Inti Brian jekk tilħaq ministru Emme din ejja. Nifqu fejna din. Il-bicċi din, għanna ħafna ideja dwar kif intejbu l-edukazzjoni. Mhm. ħafna qed jitkellmu dwar il-bżon li tfal jitalmu ħafna affarijiet skills differenti, mhm. ħiliet differenti li dal-ħiliet jgħinuhom fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Mhm. Per eżempju, kif tapplika għal credit card jew Affarijiet ta' flus, kif tqassam il-flus, kif tifhem x'inhuma affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma' inflation. Oħrajn jgħidulek hemm bżonn nitgħallmu anke kif tibdel tajr. Mhm, mhm. Affarijiet li basic skills. Basic skills li ħafna drabi mhux kulħadd għandu ċans jitgħallimhom minn tal-familja. Mhm. Importanti li fl-edukazzjoni aħna naraw opportunitajiet li għandna qudiemna. Mhux kulħadd tajjeb biex isir xjentist u mhux kulħadd tajjeb biex isir designer u ħajjat. Niftakar sew. U vet surgeon. Eżattament. Għaw oħrajn, studenti oħrajn li forsi jixtiequ jsiru mechanics. Jew xi għalliem. Jew għalliem, jew bennej. Kull student litteralment għanna ħalluħ fil-libertà li jażel dak li jixtiequ. Mhm. Kultant naraw li sa jer il-levin student fl-iskola obbligatorja għad għandu jitgħallem l-affarijiet li huma l-bażiċi biex imbagħad jimxi l-qoddim. Mhm. Importanti li niftakru li kull student għandu potenzjal. Mhm. Il-potenzjal li għandu, ovvjament, jisek għandek fjura, mux kull fjura tiftaħ fl-istess żmien. U bil-mod il-mod, ovvjament, is-sabiħ tagħhom huwa li jiftħu meta jkun żmienhom. Eżatt, eżatt. L-aħħar mistoqsija, x'taħsbu dwar l-eżamijiet? Jien naħseb li eżamijiet pal kif huma tajbin imma nixtieq li jkollna eżamijiet ta' studju soċjali. Iwa, semmejtu. Għax it-tfal hemm xi affarijiet jitalmuhom u jispiċċaw jinsu, jinsewhom. Okay. Mbagħad meta tibda s-sena Isu bdew dik is-sena. All right, all right. Allura tfal forsi jistudjaw ftit. Mhm, mhm. Naħseb li huma tajbin imma xorta ħajżidu l nqas stress. Yes. Mhm. Għandek raġun, għandek raġun. Iġifiri inti għavolja forsi jizdu l nqas stress, imma taħseb li. Per eżempju, tkun preparat. Mhm. Imma xorta jkollok naqas stress. All right, imma xorta temmen li għandhom isiru. Ija. Għavolja jkollok istra, ok. Jien nara dwar l-eżamijiet naraħħom vera vera importanti. Tkun jisa jien għalija lek nistudja kif namel fil-year 5 u fil-year 4. Naraħħom jisom kwizzajr biex mm. tara xtiftakar u tara lek inti xtajab biex tkun tista' tmur sena oħra biex tara lek għandek bżonn iktar għajnuna jew inqas għajnuna. U l-eżami naħħom importanti għalija. All right. Għax jamluk, tiftakar iktar u ma tinsjumx mal-lewe kif qed tinsa. Per eżempju, għamel lesson isser. Mhm. U aħna s-ser ta' jom minna tests darba fil-ġimgħa. Kważi. U ma tantx ikollna bżonn nistudjaw ħafna. Somma le. Għax bi dawk il-test għax nipprattikaw. U kif qal is-Sir Brian li qal li sajjeb li tkun taf tbiddel tajer u hekk ikun hemm skejjel apposta. Raħal ġdid qiegħda. Mhm. Hemm skejjel apposta tmur fil-form 5. Eh, L-ALP. L-ALP. Dak. Per eżempju, kif tit, kif naqra kif se nażel jiena kif tkun dik designing. Eżatt. Kif. Fil-verità anke fis-sekondarja ta' issa hemm ħafna suġġetti. U tajjeb li tkun taf dawk l-affarijiet għax dawk tkunu basic life skills. Kollok bżonnhom ħafna. fil-ħajja. Issa fil sekundarja per eżempju hemm il-fashion design, hemm hairdressing, per eżempju hemm engineering. Kif għal Brian minn fuq mhux iskola apposta tista' tmur scouts. Mhm. Jien umur mhm. u jgħiduna ħafna minn dawn, mhm. per eżempju kif tagħmel nar, per eżempju dil-ġimgħa kellna fire and cooking is-sibt li għada. U per esempio ħajħduna nistadu, jamlunna camping ah. u tista' tibda minn ħames snin. Okay. Tibda beaver u mbagħad kab, trup, rover, venture u mbagħad tista' titla leader. Okay, okay. Veru, scouts veru jagħmel affarijiet interessanti ħafna. U koll it-tests huma tajbin biex tkun taf inti fi wasalt fi studio. Proset. Kem taf. Ekku, kultant ngħidu speċjal ma jkollokx eżami jew test ma tistudjax u hija verita. Anke minn vera jħobb jistudja xorta ma tantx. Eh, eh, jekk ma jkollokx xi test jew hekk ħatabad tmur tistudja hekk għal xejn ħafna drabi dejjem ikollok anke ma jkollokx wieħed ġej fil-viċin ma taf li eventually ħajkollok bżonn. Ma tantx jkun farallhom l-eżamijiet. Mhux hekk, mhux hekk. Mm. Ġifieri importanti ħafna li speċi aħna anke kif qed intom nkunu nafu fiex qegħdin. U x'hekk għax hekk inti inutli tavvanza għal livell ieħor jekk dan il-livell għadek ma ma forsi m'intix konfidenti fih u x'hekk. Brian, konklużjoni minna ħatijak. Konklużjoni, il-ħajja mimli eżamijiet. L-iskola ħafna drabi qed tippreparana Semmejna wkoll apparti l-iskola, scouts, semmejna nurseries u postijiet oħrajn fejn aħna l-ħin kollu qegħdin nitgħallmu. L-importanti temmnu fikom infuskom u dak li tixtiequ issiru jgħidulkom x'jgħidulkom ta' madwarkom, ovvjament tisma' l-opinjonijiet, imma tkompli taħdem biex jirnexxilek dak li tixtieq inti. Ħalli tkun kuntent u tkompli miexi 'l quddiem. Ekku, jien ma ħanżid xejn, għax għaġbitni ħafna, kull ma ħanamel ħanatikom dawn il-kodba, għandna dawn il-comic books miktubin un pinġija minn din fenek li huwa għallim tal-istudji soċjali, huma vera sbieħ huma relatati ma' stejjer u ġrajiet li ġraw fl-iskejjel daw fejn jgħallem Din propju, din u fej kien imur bħala student u kol. Vera jirġbu komi komiks. Mhm. Hmm? Anyway, nux. Dan għalik, rabba wieħed Is-santuħ l-ser fil-kas. Li ġabom għawnek. Grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejtu għawnek kif mortu taħsib tajjeb. Mhm. Tajjeb mortu, tajjeb mortu għajxa. Xkaħixa kienet vera ċitata, eh? Ma tantx baqat imma x'tkellmet sew, veru. Proset, proset ħafna, proset kemm tom hekk dedikati anke l-iskola u vera kellna diskussjoni vera sabiħa u interessanti. Dak kien il-podcast tal-lum, l-aħħar podcast għal din is-sena.